Handap umur. Sakalinya banyak Palui baisian kaluarga. Tabukti waktu mangawinakan adingnya bibinian nang saabah, banyak urang saruanan. Pian siapa? jar Palui marawa ka urang tuha. Sidin bakopiah Haji, aku dangsanak mama adingmu nang kawin ini, jar sidin. Siapa ngaran, pian? Takun Palui. Paman ha masran, aku matan amuntai, subuh tadi tulak saurangan ka kandangan ini, sahut sidin lancar, mana anak bini pian? Takun pulang Palui. Iya aem Lui ai. Anak biniku mati kecelakaan, dirampak mutur, badua baranak matian. Jar sidin bapander marista, kada lawas Garbus wan Tulamak bakiau ka apa Lui. Lakasi Lui, kita bagambaran, wan kedua mempelai, sebagai kenang-kenangan, jar Tulamak, limbah tuntung buhannya bagambaran, tiba giliran Paman Hamasran disuruh mamanya Mila, ibu tiri Palui bagambaran. Oi Paman Hamasran, lakasi bagambaran wan ulun, jar Mila ading Palui saabah ka apamanya. Nah mila aku minta maap banar, kada wani bagambaran, jawab sidin serius, inya napa paman, sahut palui. Aku takutan handap umur, sudah tabukti, binikuan anakku limbah bagambaran di pangantinan, buliknya tarampak mutur. Habis matian, jawab sidin trauma banar masa lalu, ulun pamanai, ada pang mandangar, jar urang bahari katuju bagambaran handap umur, sahut palui malawanakan sidin.

Kalu bubuhan urang kampung Palui madam ka banua urang gasan bacari wajar haja karna pancarian di banua sakit apalagi wayah musim karing kada kawa batanam. Tapi bila bubuhan Palui nang madam ka banua urang bamacam-macam alasannya, ada nang bapadah bajalanan malihat banua urang, ada jua nang mandatangi kaluarga karna sudah dandaman tapi sigar bus lain lagi alasannya. Ikam manalu tahun labih hilang matan banua kamana bus ujar Palui batakun, maklumlah kita sama-sama mambawa nasib tapi kada sama jalannya wan kada sama razakinya sahut Garbus. Ikam malihat kalu kulitku ini parak sama wan kulit Tuhirang, artinya aku di banua urang bagawian barat sahut Garbus. Kalu kada salah tangguh, ikam musti bagawi di panambangan batu bara di Batu Licin ujar Palui manangguh, tangguhan ikam salah Lui ai, sabujurnya aku umpat jadi transmigrasi, Sahut Garbus. Itu nah di rumah maniga ikung pakulih lampiran, balum lagi nang ada di dalam parut umanya ujar Garbus manunjuk ka rumah. Maka wayah ikam kawin dahulu sudah dituduhi mintuha ikam supaya masuk KB. Talalu-lalu banar talu tahun labih di banua urang sudah parak ampat ikung anak ujar Palui. Itulah, Lui ai, kami diam jauh matan kampung jadi tabanyak di rumah wan di pahumaan, bila malam bakadap sama sakali kadada hiburan ujar Garbus. Apalagi andaknya di tangah hutan, siang malam nang dipandang kada lain dua buah buku gunung. Imbah puas-puas mamandang gunung lalu barandam ka atalaga nang sabat rumputnya. Manalu tahun gawian kaya itu maka kada hiran kalu parak maampat ikung hasilnya, apalagi bibitku tamasuk bibit unggul ujar Garbus sambil lihum. Kalu kaya itu aku sudah paham maksud ikam Bus ai, artinya wajar haja gawian nyaman itu banyak hasilnya sahut Palui sambil manyindir. Tapi aku di kuta lain lagi masalahnya Bus ai, wayah ini nang kupandang kada dua tapi anam buku gunung wan talaganya, tapi maklum hajalah guha alias talaganya kada tapi barumput karna pahumaannya hanyar di humai ujar Palui mambalas panderan Garbus. Oh. Aku paham jua Lui, artinya talu ikung lah ikam baisian bini ujar Garbus, maklum pahumaan hanyar maka tabarat sadikit mancangkul wan manabasinya. Sampai sakit pinggang bila sampai samingguan marandami talaganya ujar Palui baagak wan Garbus nang sudah parak ampat ikung baisian anak. Kalu sampai baisian talu talaga balum ada jua hasilnya artinya cangkul ikam nang tumpul Lui ai. Kalu marga cangkul nang tumpul atawa talipat wayah dicangkulakan, kaina ikam kubari pasak bumi wan daun saluang mudik ujar Garbus manawari.